Mi nomber ta Olga Job y awe na nos trimer dia nos tin un episodio di Esencia Holístico. Awe nos ta bay papia di Sound Healing. Sound Healing, manera bo ta mira, ta hopi diferente instrumentonan ancestral cu ora nos wak, nos ancestrosnan eigenlijk tabata usa pa hopi, hopi, hopi decadas. Nan ta instrumentonan cu ta yuda nos conecta cu nos parti spiritual, e ta yuda

E sympathetic nervous system ta e nervous system ku ta eigenlik semper di stressed. Dus nos ta yam'e e fight or flight response. Dus ora nos tin ku hasi algu purá, nos ta traha, nos tin ku reager algu li'é pa algu ku ta pasando, e parti di nervi di sistema nervioso aki ta eigenlik ta aktivá. Pero esaki por duna nos hopi problemanan di salú i duna nos hopi stress.

I nan den e sanashon natural ku e frekuensianan balansiá i ku harmonia, e kurpa por, naturally, heal thyself. Awe mi ta bai mustra bosan nos crystal bowlsnan. Nos crystal bowlsnan ta trahá di kristal i kada un ta representá un chakra. Chakra ta simplemente un nòmber sientífiko ku ta indiká diferente meridians ku nos tin òf puntonan ku nos tin na nos kurpa. Promé, nos tin nos root chakra ku ta e punta mas abou di nos kurpa. Nos root chakra ta e chakra mas abou ku nos tin den nos lomba i nos kurpa. I esaki ta yuda nos konektá ku nos parti di tera, pa yuda nos ground ourselves pa stability pa ku bo kurpa. Nos tin nos sacral chakra. E sacral chakra ta e parti mas den parti di womb area, anto esei ta yuda nos pa nos. tin creatividad pa nos por ta mas innovativo, anto e color aki ta representa cu e color oraño. Nos tin nos solar plexus, solar plexus ta e parti di stoma, esey ta e parti cu ta duna nos poder y will power pa nos por logra nos metanan. Next nos tin nos heart chakra, nos heart chakra ta representa amor, amor pa otro, amor pa bo mes y amor pa bo divino ser. Tambe nos tin nos throat chakra, nos ekspreshon. E throat chakra ta representá den e koló kolor blou. Esun kurason, aunke kurason ora nos pens'é ta ros, e ta representá komo un kolor bèrdè. Tambe nos tin nos third eye, ku ta eigelik e pineal gland ku nos tin den nos serebre, ku ta yuda nos konektá ku nos Divino Ser. No matter what religion bo ta, tur nos ta aseptá, tur nos ta stima, paso tur ta yuda nos konektá ku nos personal divine self. Ok, dus nos parti spiritual ta yuda bo konektá ku bo personal spiritual practices. Next, te di laster ariba nos tin nos crown chakra. Anto nos crown chakra ta e konekshon ainda mas profundo, mas ariba ku nos tin ku nos Divino Ser. Kada crystal balls ku bo ta mira tin su frekuensia, su fibrashon ku ta yuda nos aktivá e diferente tipo di meridiansnan ku nos tin den nos kurpa. Oke, torí esaki ta yuda nos pa nos aktivá e parasympathetic nervous system i pa abo ta mas trankil i mas relaxed den e episodio aki. Join me!

Nos ta hala profundo. y exhale un bia mas respira profundo y exhale one more time take a deep breath in y saca afo sinti e frecuencia sinti e vibracion cu bo a cabe conecta cune. Sinti e diferensia di bo kurpa awor aki kompará ku promé ku bo a kuminsá. No des tene kuenta na kualke parti di bo kurpa ku ke bisa bo un mensahe ku pudi se pa ripará ku a rilèks òf pudi se un parti di kurpa. ku ta bisando bo, Mi mester di bo atenshon. Sta la rosea profundo atrobe. Man na kurason. I saka rosea afó. Yena bo kurpa ku gratitut, ku alegria. I sigui pa ku e frekuensia aki ta yen den bo bida di awe. y transcurso di bo siman tambe. Danki.